Matul din is-sensila dokumentarja smajna kemm il-darba li dan il-katidral huwa kapolavur tal-arti. Mill-art sas-saqaf, mid-deb sal-ħarir, minn dak li jpaxxi l-għajn għal dak li jpaxxi l-widna. Dawn l-aspetti kollha jingħaqdu mal-aspett reliġjuż u jsawru esperjenza unika għal kull min iżuru.
Il-Konkatedral ta' San Ġwann huwa verament post ta' arti barokka tal-ola livell, però ma rridux ninsew li l-Konkatidral ta' San Ġwann huwa primarjament post qaddis, huwa spazju sagru fejn tiġi ċċelebrata l-liturġija. Fil-fatt dan kien l-iskop ewlieni li nbena l-Konkatidral ta' San Ġwann u nkun qegħdin nitilfu aspett importanti ħafna jekk inħarsu lejh biss bħala post fejn bħala mużew li fih hemm eżebiti xogħlijiet tal-ogħla livell tal-era Barokka. Fil-fatt, il-funzjonijiet prinċipali kemm min-naħa tal-Knisja u anke funzjonijiet nazzjonali ta' mportata nazzjonali jsiru f'dan il-post sabiħ ta' San Ġwann. Dan il-post huwa intenzjonat biex anke l-viżitaturi meta jidħlu ikollhom din l-esperjenza tas-sagru u togħma wkoll tad-divin, u għalhekk huwa importanti li ma nitilfux din id-dimensjoni reliġjuża. Normalment il-liturġija fil-konkatidral, tajjeb ngħid, aħna jkollna quddiesa kuljum fit-tmienja u nofs ta' filgħodu, mit-Tnejn sas-Sibt, Imbagħad is-Sibt filgħaxija jkollna l-quddiesa fis-sitta neqes kwart. Imbagħad il-Ħadd ikolli l-quddiesa tmienja neqes kwart. Fid-disa' u kwart ikollna l-quddiesa dik li aħna nsejħulha l-kantata kapitulari, jkun hawn il-Monsinjuri, wara li ngħidu l-uffiċċju b'mod pubbliku mit-tminja u nofs, fid-disa' u kwart il-quddiesa, imbagħad ikollna quddiesa ta' ħdax u nofs li tkun kemm tad-disa' u kwart u kemm ta' ħdax u nofs jiġu ħafna nies. U mbagħad il-Ħadd filgħaxija jkollna l-quddiesa fis-sitta neqs kwart ukoll. Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu u rkopptejna quddiem il-Mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mira tiegħu u n-nagħaġ tiegħu. Il-Mulej qam tassew, alleluja! Is-Sultan il-qawwa jġarraf, is-setgħat tal-mewt li ħakmet,

Biex topera dal-post, ħed ikollok ehm, assets li huma ħafna importanti. L-ewwel asset importanti huma in-nies, il-human resources. Hawnhekk aħna għandna madwar 50 impjegat. They range from kustodji, għar-restawraturi, nies tal-maintenance. U aħna bħala fondazzjoni, aħna ninvestu ħafna fin-nies tagħna. It-training, courses, biex aħna dejjem ikonna l-aħjar livell ta' servizz minn daw in-nies. Għax biex topera post ta' prestiġju bħal da, inti li tikollok nies ta' ċertu livell. Bħalissa qegħdin impjegati 44 impjegat u qed nippjanaw li niżdiedu fis-snin li ġejjin. Hu importanti għall-Fondazzjoni li l-HR Plan ikun konformi mal-missjoni u mal-viżjoni tal-Fondazzjoni. Aħna nagħtu, jiġifieri ninvestu ħafna fit-training, jiġifieri hemm ovvjament il-mandatory training li jinvolvi l-fire health and safety, evacuation drills, eċċetera Jiġifieri minn dak in-naħat, però nagħtu wkoll training bbażat fuq kif il-approach, customer care, l-approach mal-visitors li jkunu hawnhekk. L-asset l-ieħor li huwa importanti wkoll huwa l-asset finanzjarju. Aħna hawnhekk l-assi finanzjarji tagħna jiġu kollha mid-dħul mill-biljetti tal-viżitaturi. Għandna ammont żgħir li hu jkun line item fil-budget, però dan mhuwiex biżżejjed żgur biex topera post bħal dan. Lura aħna nużaw l-assi tagħna mill-aħjar li nistgħu speċjalment biex inżommu dal-post ħalli nkomplu nirrestawrawh u nikkurawh għall-ġenerazzjonijiet li jmiss. Essenzjalment, aħna bħala Fondazzjoni rridu noffru esperjenza lill-viżitatur li jiġi l-Konkatidral ta' San Ġwann. Billi tidħol ġo fih mhuwiex biżżejjed imma taraf u s-sinifikat tal-Katidral x'inhu. Allura aħna bħala tim, aħna tim żgħir li nieħdu ħsieb l-esperjenza tal-viżitatur Minn qabel ma jiġi, pereżempju issa ħloqna inizjattiva tal-online ticketing, sa meta jidħol ġifi kollu esperjenza ta' didattika madwar il-katedral, kif ukoll l-audio guide li jieħu miegħu l-viżitatur b'xejn meta jidħol fil-katedral. Bħala kon katedral ukoll norganizzaw diversi attivitajiet b'xejn lill-viżitatur, u kemm ukoll il-pubbliku Malti li jiġi hawnhekk. Il-Fondazzjoni matul is-sena għandha kalendarju kbir ta' attivitajiet, fosthom kunċerti fir-Randan, fir-Rebbiegħa kif ukoll fil-Milied li jikkonkorru ħafna nies għalih, il-kunċerti tal-Milied. Bħala tim ukoll norganizzaw Il-kontenut kollu kemm fuq kitba u kemm fuq il-website u social media, ġi dak nieħdu ħsiebu kollu kollu aħna. Jgħinuni wkoll it-tim tal-kuratorial team, il-tim ta' riċerkaturi li jassistuna eh, mill-att storiku u mill-att ta' konservazzjoni wkoll. Eh, so, il-pubblikazzjonijiet u l-booklets u l-activity books li jsiru għat-tfal kollha dawk dawk isiru min-naħa min-naħa tagħna.
tielet esit huma il-physical resources. L-infrastruttura tal-post hija super importanti u titiżżomm mal-teknoloġija li dejjem tevolvi. Teknoloġija l-lum il-ġurnata saret telab Parti importanti ħafna f'postijiet ta' kultura bħal dan, il-pilastru li kollox idur miegħu, hija l-Intellectual Capital. L-Intellectual Capital hawnhekk hija l-post minnu nnifsu, l-istorja tiegħu, l-investiment li sar mill-Kavallieri. L-Intellectual Capital ta' dal-post huwa uniku u partikulari li ħadd m'għandu. Allura aħna, aħna dak huwa l-front office tagħna, so to speak, Għalfejn jattratta dawn il-viżitaturi kollha kull sena? Jien ma nistax niftaħ San Ġwann mingħajr is-security u mingħajr il-kustodji. Għaliex? Għax San Ġwann bħala building, bħala bini, huwa patrimonju tal-umanità dikjarat mill-UNESCO. Alla bil-fors irridu s-security u l-kustodji. Barra minn hekk, l-art waħedha, 407 lapidi kollha tal-irħam intazzjat, dawk huma waħedhom patrimonju tal-umanità dikjarat mill-UNESCO. Allura aħna rridu biex inżommu l-istatus Irridu nibżgħu għalihom.
Il-Konkatidral ta' San Ġwann jattira ħafna eh, nies bħal produtturi tal-films, eh, majestri ta' konċerti, organizzaturi li jkunu jixtiequ jagħmlu attività fil-katidral stess. U aħna bħala tim eh, nilqgħuhom u nassiguraw li l-attività sseħħ b'mod tajjeb ħafna, imma nassiguraw ukoll li nissalvagwardjaw il-konservazzjoni tal-post. Nistgħu nsemmu pereżempju lil Andrea Bocelli u lil Joseph Calleja li taw kunċerti b'mod vidjografiku fil-Katidral fi żmien il-Covid. Kellna wkoll produtturi tal-films kbar bħal David Petrarca li ħadem silta minn film hawnhekk. Daqs sena u nofs ilu ġejna awditjati l-HR Plan tagħna mill-FHRD u mill-NCPE fejn il-Fondazzjoni ħadet l-FHRD Equality Mark u l-NCPE Equality Mark.
Minn żmien għal żmien dejjem ikollna sejħiet differenti minn media lokali u ħafna iktar b'mod internazzjonali li jiġu hawnhekk u jieħdu jiffaxxinaw ruħhom bil-Konkatidral ta' San Ġwann. Fl-istess ħin għall-Konkatidral hija promozzjoni li tgħin anke min-naħa tal-MTA pereżempju li jibgħatu ġurnalisti biex jiffiċerjaw dan il-monument storiku. Il-fondazzjoni tal-konkatidral tassigura li dan il-konkatidral ikun magħruf ukoll anke għall-ġenerazzjonijiet futuri. Ġifieri aħna nagħmlu inizjattivi għat-tfal Per eżempju, nagħtu l-activity book li sar minnaħa tal-fondazzjoni, so kull tifel u tifla li jidħol ġew jingħata dan l-activity book. Qed isiru kol kor ta' tfal li dak ħajati spenta l-tfal biex jarfu l-apprezzament tal-mużika u fl-istess qed ikkantaw ġo monument eh, storiku. Imma naħsbu wkoll ġifi għaw entitajiet Maltin kummerċjali illi il-fokus tagħhom huwa li jagħtu kontribut lil fondazzjoni basta l-ġenerazzjonijiet futuri ikollhom dan l-għarfien kemm issa u kemm għall-futur.
Hawnhekk qegħdin fis-sagristija tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Din hija s-sagristija ġenerali. Hawnhekk qegħdin naraw imdawrin ħafna kaxxarezzi. Qabel ovvjament meta ġew mamula kienu għal kavallieri. Illum, naturalment, il-kavallieri spiċċaw u qed nużawhom ehm, xuħut minnhom il-ħaddiema fosthom għandi xi wieħed jiena wkoll. Ehm, u anke xi monsinjuri għandhom hawnhekk ukoll. Però l-iktar li huma tal-monsinjuri propju fis-sagristija tal-monsinjuri. Din hija sagristija fejn jilbsu l-bies liturġiku qabel ma joħorġu jiċċelebraw il-qoddisa. Dik is-sagristija nsibu wkoll injam sabiħ ħafna eh, li huwa ta' żmien il-kavallieri. F'din is-sagristija li huwa antik ukoll, parti żgħira minna ġiet distrutta fil-gwerra L-aħħar gwerra li saret. Fatti reġgħu saru, għamluhom ħafna jimitaw ħafna lil dan li hawn hawnhekk u kważi kważi ma tindunax li mhumiex daqshekk antiki. Mbagħad din il-sagristija hemm żejna b'tant inkwatri eh, fosthom li huma tal-Gran Mastri, Perello, Scottoner, eh, Pinto, Mbagħad insibu wkoll anke kwadru tal-Kurunazzjoni tal-Madonna ta' San Ġorġ u l-kwadru li kien qabel ta' San Ġwann eh, qed jagħmel il-Kristu. Għanna l-artal fuq wara abjad Però l-kwadru huwa ta' Stefano Pieri li ġie rrestawrat ukoll fi żmieni madwar xi 20 sena ilu u ħdejh hemm żewġ kwadri oħra ta' żewġ papiet.
nar taħat jina namlilom il-roster il-monsinjuri eh, bil-roster. Issa, pero ma jfissirx li Monsinjuri biss jistgħu kull saċerdot. Jiena m'għandi l-ebda dritt nimpedixxi li l-ebda saċerdot jekk ma jkunx impedit mill-arċisqof li jqaddes hawn ġew. Għax din hija knisja, l-arċisqof biss jista' jgħid inti ma tqaddisx jien ma nistax. Ġifieri jekk jiġi saċerdot jitlobni jqaddes hawnhekk, u jiġu ħafna minn barra minn Malta. B'mod partikolari Pollakki, ma nafx għaliex, tistaqsini xalfejn, Pollakki. Sikwit jiġu ikunu jidu jqazzu propju f'din il-kappella fejn edin Tajjeb nejdu li din il-kappella dedikata lil Madonna ta' Karaffa teżisti devozzjoni kbira leha anke fost il-Maltin. Ara, milux Waħda talbitni tagħmel ritratti ta' membri tal-familja tagħha, għedtilha ikteb l-intenzjoni tiegħek u jien impoġġilek fuq l-artal, no problem. M'hemmx problema, anzi, u vera, dak li jkun, iġviri, ifimni tgħid li hemm bżonn nagħmel le, m'hemm bżonn, però dik hija espressjoni tal-emozzjoni ta' dak li jkun. U jiena midjien biex nikser dik ix-xewqa ta' dik il-mara om li għaddejja minn moment diffiċli, u veru. U allura jina naċċedi anke għal dak il-bżon importanti ħafna. Allura hawnhekk jiċċelebra kull min jixtieq. Jina għandi sens kbir tal-antennati tagħna. Kull darba li nidħol ġo San Ġwan jien, niftakar kemm kavallieri daħlu, kemm saru quddis fuq l-artari tal-ġnub, hemm kienu jqazzu, ma kienx hemm konċelebrazzjoni, il-konċelebrazzjoni jqazzu flimkien, jiġifieri, di daħlet fin-1972. Qabel dak iż-żmien, in-1972, Il-qassisin kollha kienu jqaddsu fuq l-artal differenti. Mela hawnhekk jiena niftakar dan huwa knisja waħda mill-ewwel knejjes kbar li għandna f'Malta. Imbagħad ma' San Ġwann bdew jinbnew il-knejjes l-kbar. Di għandha 450 sena il-knisja. Allura immaġina kemm quddies sar fuq dawn l-artali. Jiena b'rispett u sens ta' tradizzjoni qaddisa fil-festi tal-altari inqaddes fuq l-artal. U mill-ewwel kif urejt ix-xewqa tiegħi daw li jkunu madwarna hawnhekk insomma kemm il-ħaddiema tal-fundazzjoni, kemm is-sakristani tiegħi eċċetera mela joqogħdu iw iw iw anqazzu. U n-nies jieħdu pjaċir li qegħdin iqazzru Santa Katarina, San Ġorġ, San Ġagbu, il-kumplament San Bastjana hawnhekk propju warajna. U allura qaddesem propju fil-festa. U naħseb tejn lill-poplu tagħna biex japprezza anke dak li missirijietna għamlu għalina.
Matul dawn l-aħħar 22 sena minn doli twaqfet il-fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwann sar xogħol estensiv ta' ristawr u konservazzjoni fil-fatt meta weta' qabbel il-Konkatidral kif kien qabel l-2001 u llum, 22 sena wara, wieħed jara differenza kbira u llum nistgħu ninnutaw il-Konkatidral fil-glorja u fl-opulenza tiegħu li kellu fis-sbatax u fit-tmintax il-seklu. Ristawr li sar huwa mhux biss fil-kwadri, titulari ta' valur imprezzabbli imma wkoll fil-munmenti funebri kemm tal-bronż u kemm tal-irħam. Eh, sar restawr kbir ukoll fl-induratura tal-ħitan li llum propju meta tidħol ġol konkatedral ta' San Ġwan taraħ jixel bil-restawr li sar. Il-restawr li sar kontinu fil-paviment interzjat b'simboli funebri u simboli oħrajn, kemm ukoll fil-kripta tal-Gran Mastri fl-Oratorju li għamilna fl-okkażjoni tal-20 sena mit-twaqqif tal-Fondazzjoni. Restawr kbir ukoll fil-kor, fil-pulptu, fil-faċċata prinċipali, il-ġebel li jitmermer kontinwament, irid isir restawr kontinu f'kelma waħda verament eh, f'dawn l-aħħar 22 sena Il-Konkatidral ta' San Ġwann kien bejta ta' attività ta' restawr, proġett wara l-ieħor, ħafna drabi proġetti wkoll flimkien, fejn illum għandna dan il-monument li verament jurina l-glorja tiegħu kif kien fi żmien l-Ordni, Ospitaliera ta' San Ġwann.
Wieħed mill-proġetti ta' restawr riċenti kif semma Monsinjur Agius kien ir-restawr tal-Oratorju fejn ġew restawrati il-kwadri fil-ġnub ta' Mattia Preti

mill-xogħlijiet tagħha ta' restawr f'San Ġwann u biex nikkommemeraw dik l-okkażjoni irrestawrajna l-oratorju. Ehm, u dawn it-tmin kwadri li huma kollha xogħol ta' Mattia Preti ġew irrestawrati mill-restawraturi tagħna li għandna għandna aħna eh, impjegati hawnhekk San Ġwan u wkoll eh, sar il-restawr tas-saqaf. Il-saqaf kien ukoll intervent ta' Mattia Preti ma kienx dejjem hemm, huwa saqaf fi stil Venezjan. Il-restaw tiegħu kien jikkonsisti mit-tindif tal-skultura kollu li kellu, il-konsolidament ta' dawk il-partijiet li kienu deterjoraw ħafna u anka xogħol ta' Nerġgħu nqiegħdu id-deheb fejn id-deheb kien intilef. Kien programm illi dam disa' xhur biex isir u eh, lestejna eżatt fil-ħin biex inkunu nistgħu nawgurawha fl-anniversarju tal-fondazzjoni. Ma kienx l-ewwel darba li dawn it-tlet pitturi li hemm li hemm fis-suffett ġew restawrati. Però kienet l-ewwel darba li aħna konna ħan niżluhom. Allura kellna bżonn eh, li nagħmlu programm kif ħan niżluhom noqogħdu attenti li ma nagħmlux ħsara. Ġifieri għamilna ċertu strutturi ta', ta pulis, kellna grupp kbir ta' restawraturi biex inniżluhom ċertu għaqal. Dawn għat niżlu u parti mill-restaw tagħhom kien illi il-canvas Ma nħalluhiex qisha mdendla għax l-ħsara li kellha l-iktar li kellha qisu ħafna pockets u eh, kien warped ħafna il-surface tiegħu ehm, li għamilna issa użajna ehm, ċertu materjal li huwa apposta għal dawn il-kwadri li jkunu imdendlin allura l-gravità tagħmel xogħla li jeħlu magħha biex eh, dawn il-pitturi ma jerġgħux eh, eh, jikollhom dak il-packering eh, li kellhom qabel. Ħaġa importanti huwa li meta tibda restaw tibda minn barra u mhux minn ġewwa, ġifri l-ewwel ħaġa li għamilna għamilna waterproofing membrane, għamilna liquid membrane biex ma jkunx hemm iċ-ċansi li jkun hemm xi xquq fiha u kol għamilna ehm, studju kbir ehm, fuq il-struttura fuq ġewwa. tal-injam biex inkunu ċerti li injam għadu b'saħħtu li m'għandux susa illi dawk il-strutturi tal-ħadid li qegħdin jżommuh qegħdin eh, għadhom eh, sodi u eh, anka il-corbils li kienu qegħdin jżommu is-saqaf oriġinali li huwa kollu beams tal-injam Għadu sod u b'saħħtu u fejn ma kienx sarlu r-restawr ukoll.
Xi snin qabel kien ġie restawrat ukoll l-orgni tal-oratorju, orgni li fi żmien serva bħala d-dakk prinċipali illi jindaqq fil-Konkatidral.
Fil-kumpless tal-Konkatidral insibu wkoll orgni ieħor li jinsab fil-gallerija tal-oratorju tal-konkatedral. Dan l-organi huwa organi speċjali ħafna għal-gżejjer Maltin, għaliex huwa l-uniku organi ta' żmien ir-Rinaxximent li għandna Malta. Dan l-organi kien fi stat ta' konservazzjoni ħażina ħafna qabel sar ir-restawr fi 2005-2006 mid-ditta Taljana Fratelli Ruffatti. Il-kundizzjoni tiegħu kienet ħażina ħafna għaliex kienu niqsin tista' tgħid is-sfafar kollha tal-organi apparti dawk tal-faċċata u sitt kanen tal-injam tal-baxxi li jinsabu fuq wara tal-orni. Iġifiri, basikament, bħala parti mir-restawr, kien hemm bżonn li jiġu reconstructed ammont sostanzjali ta' sfafar. Iżda, mill-qbija, il-mekkaniżmu tiegħu, jiġifieri, il-bankun li tista' tgħid huwa l-moħħ tal-organi, li mniefaħ li huma uniċi u speċjali għax għadhom bil-ġilda l-antika oriġinali, il-mekkaniżmu partikolari bejn il-keyboard u l-bankun, Is-sistema ta' reġistri dawn huma kollha affarijiet speċjali mhux normali li ssibhom forgniet oħrajn li hawn Malta. U allura kien jagħmel sens li dal-organi jiġi rrestawrat u parzjalment reconstructed. Ta' min jgħid ukoll li fej kellhom jitpoġġew il-kanen individwalment waħda waħda, instab eh, inscribed fil-post fejn kellhom joqogħdu id-diametru ta' kull kanna li dan allura għen ħafna biex ir-restawraturi ikunu jistaw jagħmlu rekostruzzjoni fidila ta' dak li kien hemm. Dan l-organi għandu ħoss partikolari ħafna huwa voice din iġifiri il-mod kif idoqqu sfafar b'mod ukoll partikolari ħafna differenti minn kif eh, idoqqu organi oħrajn li ġew 200 sena wara, per eżempju, u allura permezz tiegħu f'Malta għandna opportunità oħra, għandna sors ieħor fejn nistgħu ndoqqu mużika verament antika fuq strument tajjeb u li joħroġ is-sbuħija ta' din il-mużika.
Ir-restawr huwa proċess kontinwu hawnhekk b'tim dedikat ta' restawraturi immexxi minn Adriana Alessio.
My work consists on develop project ad hoc for the artifact we intend to restore. This means

Issa tinsab għaddejja fuq l-artal tal-Kripta ta' Bartolott. Dan sabiex isir magħruf kif sar u kif tpoġġa fil-kripta. jekk inħadimx fil-post jew ġiex armat biċċa biċċa. Li żgur nafu s'issa hu li huwa xogħol tas-seklu sbatax. Fil-fatt, insibu fuqu l-istess ikonografija bl-anġli u s-salib ta' tmien ponot li nsibu mal-ħitan ta' fuq fil-konkatidral. Bid-differenza li hawn, minflok deb, Instabu traċċi ta' żebgħa sewda. Ir-riċerka li għaddejja bħalissa trid tiddetermina wkoll x'kienet din iż-żeba u xi skop kellha. Il-ġebla fil-kripta hija fraġli ħafna u r-restawraturi qegħdin attent immens li jużaw biss għodot mill-iżjed fini biex inattfu.

and a wooden crucifix belonging to the same crypt.
It-tim ta' restawraturi dan l-aħħar kienet jaħdem fuq dan il-kurċifiss li kien jinsab fil-kripta ta' Bartolott. Il-kurċifiss instab b'saf foħxon ta' varniċ li biż-żmien taħ kulur ħafna aktar skur. Waqt il-proċess ta' tindif inkixef il-kulur oriġinali u sar magħruf li xi wħud mill-marki tad-demm li kellu, bħal dawk ta' fuq l-iżgħar ma' Qadd Kristu, kienu tgħattew waqt xi intervent matul iż-żmien. Issa li r-restawr wasal fl-aħħar stadji, il-kurċifiss reġa' ħa d-dehra oriġinali li kellu. Jonqos ftit irtokki finali u wara tingħata passata oħra ta' varniċ biex jingħalaq ix-xogħol.
The conservation strategies includes also a program of maintenance. Maintenance means that we have to take care day by day about the surface of uh, the chapels,

which can settle on the surfaces.
Naħseb forsi ftit huma dawk in-nies li ġihom f'moħħhom b'mod naturali li tempju bħal dan mimli rikkezzi huwa riżultat ta' nies li llum huma mejtin. Jiġifieri dawn din il-ġawra ta' arkitettura, ġawra ta' arti, ġawra limja monija kif moni l-kon katedral huwa riżultat ta' ħidma intensa ta' kemm nies li taw il-flus biex isiru dawn l-opri u anke artisti li ddedikaw ħajjithom biex ikollna dan it-tempju. Naturalment issa il-ġenerazzjoni tagħna tal-lum hija responsabbli li tmantni dan il-legat mogħti lilna biex aħna ngħadduh lil ta' warajna u dana il-legat jingħadda biss meta jsir ir-restawr, meta meta jsiru proġetti ta' restawr u konservazzjoni għax inti ma tistax tifred dawn it-tnejn minn xulxin, ir-restawr u l-konservazzjoni jmorru id f'id f'kull intervent li jsir ġo San Ġwann, imħejji tajjeb minn speċjalisti u vvettjat mill-amministrazzjoni tal-Fundazzjoni. Jiġifieri hawnhekk nista' ngħid, jiġifieri bħala Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, Aħna spiss inkunu kkonsultati dwar dan u nagħtu l-pariri tagħna biex isir ċertu fine tuning biex l-opri jiġu restawrati b'kawtela u b'attenzjoni. Fl-2008 f'Ġo San Ġwann sar Restawr kbir fuq qanpiena partikolari, il-qanpiena mogħtija mill-balliju Ġwann Pawl Laskaris Castellar li iktar tard sar il-Gran Mastru tal-Ordni. Sfortunatament din il-qanpiena kienet inqasmet f'xi żmien fis-seklu 20, kienu rifduha minn taħt b'numru ta' twavel u travetti, però iktar tard il-ħsara kompliet tikber u din il-qampina tniżżlet proprju f'Marzu tal-1978 għal fuq l-opra morta tal-kampnar fiċ-ċella kampanarja. Dina tħalliet hemm sal-1900, jekk m'se żball 89, fejn kienet tniżżlet il-qampina plus il-partijiet stakkati minnha, ġifieri jekk qed nimmaġinaw qampina bħala tazza, kienet wiċċha l-isfel, il-qiegħ kien maqtugħ għalih waħdu u l-qiegħ maqsum fi tnejn, ġifieri kienu tliet biċċiet eh, ta' piż konsiderevoli. Dawn tniżlu tqiegħdu fl-aneks tal-mużew minn hemmhekk imbagħad ġew spustjati kemm il-darba u nħarġu barra fiċ-ċimiterju sakemm fl-1991 kien sar restawr estetiku, meta ngħidu estetiku jiġifieri kemm il-biċċiet reġgħu tpoġġew fuq il-qampina u ġew stitch welded aħna ngħidu, jiġifieri iwweldjati fuq fuq il-partijiet ta' barra biex il-partijiet ma jaqgħux. Dan kien intervent indirizzat lejn l-estetika biss mhux biex il-qampina terġa' tibda ddoqq. Fl-2006, niftakar kont għamilt riċerka, riċerka kbira fuq it-tiżwija tal-qniepen Maltin bejn is-sena 1747 sal-2005, x'tip ta' interventi saru u fosthom kont ħadt sample żgħir ħafna mill-welding ta' din il-qanpiena u sibt li din hija restawrabbli u Din il-proposta ġiet ippreżentata lill-Fondazzjoni tal-Katidral fejn fl-2008 ddeċidew li imorru full-fledged biex din il-qanpiena tiġi restawrata mhux biss b'mod estetiku imma li terġa' titla' f'postha fil-kampnar. Naturalment dan irrikjeda ċertu bdil fil-kampnar, spostament ta' qniepen li kienu ċċaqalqu, qniepen kbar ta' tlett tunellati jiġifieri li kienu ħadu post il-qanpiena tal-Ascaris. biex ovvjament il-kampina ta' Lascaris terġa' titla' eżatt fejn ġiet installata fi żmien il-maġistratura tal-Gran Mastru De Pol. Allura kien proġett intrinsiku, kien proġett li jirrikjedi ħafna ippjanar, kampina marret l-Ingilterra, propju fil-post speċjalizzat fejn jiġu iweldjati niepen maqsuma, din sar dye penetrant testing fuqha biex naraw il-qasma fejn kienet u kien proprju l-intervent tal-1991 li sibna li ċerti qsim li kellha l-qanpiena kienu kibru fid-direzzjoni kemm vertikali u kważi orizzontali biex ngħidu hekk qisu dilja tal-għeneb saret din il-qatgħa. Għaldaqstant ġie verifikat fejn qegħdin dawn il-qsim Bid-dye penetrant testing, tajjeb, ġiet immarkata l-qampina fl-għoli preċiż tagħha, kellha tmien punti ta' riferiment biex din ma titlifx l-għoli tagħha u dawn bdew jitqattgħu, tajjeb, biex jitneħħa l-materjal maqsum kollu, tajjeb, u l-materjal iwweldjat tal-1991. Kif il-parti ta' fuq imbagħad ġiet stakkata mill-kumplament tal-qanpiena, il-parti ta' fuq infirdet fi tnejn u tnaddfet mill-materjal kollu li hija kellha li kien estranju għaliha. Mbagħad beda l-proċess bil-mod biex jerġgħu jingħaqdu ż-żewġ partijiet ta' fuq flimkien, fejn issaħħnu bil-mod u ġew iwweldjati b'materjal identiku għal dak tal-Għeloj tal-Qampina li kien sar fi żmien Laskaris. U hemmhekk il-qiegħ tal-Qampina, l-parti ta' fuq ġifieri, ġiet iweldjata sħiħa. U mbagħad bdiet il-proċess il-kbir eh, biex tiweldja l-qiegħ mal-qampina li danna kien proċess kbir, proċess li ħa diversi xhur fit-tul ehm, fejn il-qampina kienet tissaħħan minn Kmieni filgħodu, anke matul il-lejl kienet tibqa' sħuna, sempliċement filgħodu jżidu t-temperatura biex il-qanpiena tibqa' cherry red aħna ngħidulu fil-bronż, jiġifieri meta inti għandek it-temperatura qrib 700 grad Celsius, jiġifieri inti trid iġġibu fil-punt qabel ma jsir white hot fejn u mbagħad jibda jitlef mid-dimensjoni tiegħu. Naturalment dana kien proċess twil, kien proċess fejn wieħed qad attent li anke l-qampina żżomm l-integrità tagħha u meta inti battara li finalment xogħol huwa san, anka tara mdendla mill-krejn u tara ma taqax, tibdajt anka tara biss hija miraklu, aħseb wara li tismaħħa id-doq. U mbagħad kemm il-Qampina u kemm it-Travu ttieħdu minn fejn kienu f'Cambridge għal Loughborough, għal ġo funderija ta' qnieb hemm fejn mbagħad il-Qampina ġiet ikkalibrata ġo ditta speċjalizzata oħra li tispeċjalizza f'affarijiet f'oqsma oħrajn fil-kampanoloġija fejn anke ġie kkalibrat il-leħen tal-Qampina u anke t-Travu oriġinali tagħha li mbagħad ġie Malta b'kollox. Dana kollu sar ġiet installata lejliet il-festa ta' San Ġwann fit-23 ta' Ġunju tas-sena 2008 u indaqqet preċiżament in time għall-Vespri ta' filgħaxija wara l-Għasar.
Il-Konkatidral ta' San Ġwann huwa eh, storja ta' suċċess dawn 22 sena, ma wkoll huwa mod kif il-Knisja u l-Istat din jaħdmu id fit għal ġid ta' monument daqshekk importanti ġewwa pajjiżna. Naturalment, dan huwa post li għad fadallu relevanza kbira, mhux biss għax jirrifletti storja glorjuża fl-istorja ta' pajjiżna, imma wkoll għaliex għadu joffri s-servizz liturġiku. Barra minn hekk, naturalment, ħafna mill-viżitaturi, mit-turisti li jiġu f'Malta. Naturalment dan huwa post li jiġbed ħafna turisti għaliex verament huwa ċentru, epiċentru ta' arti barokka tal-ogħla livell u fl-istess ħin huwa espressjoni wkoll reliġjuża, wkoll spiritwali tal-passat

U bekk wasalna fl-aħħar ta' dan il-vjaġġ, iżda nittamaw illi dan ikun biss il-bidu, dak li qabad qaċċ għal aktar arfin dwar il-patrimonju ta' pajjiżna. Flimkien rajna l-istorja tal-Konkatidral matul il-200 sena taħt it-tmexxija tal-Ordni. Wara ġew amministraturi differenti sabiex aħna llum nistgħu nkomplu ngawduh fil-glorja kollha tiegħu. Issa huwa f'idej il-ġenerazzjoni tagħna